Míeva do ɖe ŋɔlɔ̃fi Bɔlɔve yi ke magblɔ be enye edu aɖe yi ke le Keta Municipality-a me. Enu yi ke ta míeva edo ɖe afiae nye be míedo go nanewo le social media yi ke eku ɖe motofɔku aɖe ŋu yi ke míese gɔme be afia ye enu ya edzɔ le. Yi ke enu yi ta míevae nye be mot, ne nàkpɔ edua mea, e, wova wɔ reshaping tɔxɛ aɖe le edua me ƒe afia. yi ke efia be reshaping ya wowɔa, ehe taɖuɖu blibo kɔ vɛ ne dumevi yiwo ke ezãna moto. Emɔ ya menye mɔ yi ke eŋuwo zãna ɣeshiaɣi o. Moto woawo koe nye emɔ yiwo ke te ŋu zãna mɔ ya. Edumeviwo ƒe fukpekpe le mɔ ya dzia, ewɔe ale gbegbe be amewo avi fam to eme eye ku ɖe eŋu be yi ke nye be wo afu kpem gbesiagbe gbe ku ɖe woƒe emɔzɔzɔwo ŋu. Aleke woawɔ azɔ kaba ayi ɖe woƒe edɔwɔwɔƒea? Enye taɖoame. Magbagba dze ge mekeke ge ɖe ame yiwo katã yi ke ekpɔ afɔku le afia ŋu, ame yi ke mese gɔme be ame aɖe kpɔ afɔku le afia ŋu. Enu yi míekpɔ le Reshaping tɔxɛ ya ŋue nye be, as a layman person a, nàkpɔe bena ta lay, layman person's view a, ne nèkpɔ emɔa, nàkpɔ be emɔa va yi to eye ke anyigba va le yame o, emɔ va yi to, yi ke anyigba ŋutɔ yi ke dzi wome wɔ nu ya ɖo, anyigba va le yame. Me sia me gbɔgblɔ ge be, ke ne wònye be tsi dza etra ɖo afi aɖe, maɖɔ ɖe afia? Eɖɔɖɔ ge ɖe afia. Enye nublanuinya be reshaping tɔxɛ wowɔ be yewoakɔ de dumeviwo dzi hã wòava zu taɖoame na wo. Enu ya ƒomevie dzɔ le Aŋlɔn afi aɖe nyigba. Ye dumeviwo kpɔ be ao, ne wowɔ nu yea, efu ɖe ge na yewo, menye ɖe wogbɔna ko ta de ge edzia, wofu ɖe ge na yewo, ta yewo aɖo asi wo dzi, womegawɔ emɔdɔdɔa o. Ye tututu ya dzɔ le afia. Bɔlɔ ve ŋɔ lɔƒitɔwo mekpɔe do ŋgɔ be ao, ne wova wɔ nu ya le afia, efu ɖe ge na yewo. Egba efu ɖem no. Mídze agba míage ɖe mɔdodoa dzi míakpɔ nu yiwo ke tututu dzɔdzɔm le mɔdodoa dzi ɖa. agbe. E, míeke ɖe driver ɖeka ŋu, mabie, leke wòkɔ nɔ emɔ ya dzi tomee? Bɔlɔve ŋɔlɔ ƒi mɔ ya, leke wòkɔ tona dzie? Nye ŋutɔ nye ƒe nukpɔkpɔ, mekpɔ be wobe va zu ekekuƒe na ame aɖewo hã. Wokɔ na woƒe e, nanewo va ekuna ke le afia, nàkpɔ be wokuna ke kɔ tuna xɔ le afia, emɔ ƒe tsitsina, wo ke hã kum le afi, because eva zu eke ɖeƒe. E, efo. Alo. Ame ɖe ku no nana mo ŋkɔ. Ŋkɔe nye Fiaɖuƒe Hiã. Fiaɖuƒe Hiã. Ee, tso nya ko. Tso nya ko. Akpe. E, medzi be ma ase gɔme. E, emɔ ya ɖe leke emɔ ya mi kɔ zã ne. Le enu ya kpɔm le afi ya gba. Enye taɖo ame blibo abe taxi nanɔ mɔ ya dzi tom. Leke mi kɔ zã na mɔ ya? O, emɔ ne mi zã ma, efu ɖeɖe le dzi ale gbegbe. Abe eve kple nuwo le dzi globo. Hafi nàto mea, esesẽ. Evɔ ne tsi ade aya ya emle, emle, emle, emle, emle. Ta efia ede be woakpe ɖe mía ŋu. Afia wonye ʋe gobo afia. Wolɔ gravel ɖe eʋeawo me ale be míate ŋu ano me eto. Akpe. Vɔ mekpɔ be ŋtsɔ koe wɔ reshaping le afia. Me reshaping koe wowɔ le afia. Ta reshaping yi wowɔa, ye ga wɔe kple susu be enuwo mega nyo, me. Ya mega nyo kura o. Nu ye wòagawɔ kura, egagblẽ mɔ ɖe edzi kura, eya megale mɔ ɖeke nu kura. Efia be reshaping ye wòawɔ ye gagblẽ mɔ. Ye gagblẽe, egblẽe, egblẽe, egblẽe ŋutɔŋutɔ. Akpe be nèɖo dze ne Everlove TV le egbea ƒe ŋkekea me. Nenema kee nye Jubilee Radio. Míagbagba adze ge kple zu be míage ɖe amewo dzi ne míakpɔ ɖa be leke woawɔe kple zu be nu ye wòna aɖe ɖa hã. Eyoo, ke míaɖe kuku na Dziɖuɖua be nekpe ɖe mía ŋu wòawɔ mɔ na mí. Akpe be nèɖo dze na mí. Yeah, medo go edua me viwo alo magblɔ be ame tsitsiwo le dua me medo go wo dometɔ aɖewo yi ke amea enye motokula yi ke ewɔna dɔ kple moto ye medze agbagba eke ɖe eŋu kɔ makpɔ be mabie nu ɖeka eve ɖewo. Efo medzi be nànam wò ŋkɔ. Ŋkɔ nye Godwin Nyadrɔ. Efo Godwin Nyadrɔ eyi ke teva, teva, ye eyi ke medi be ma abia wò na aɖe nu me nam. Abe motokula le emɔ ya dzi ɖe, le ke nuya kɔ ɖena fu na mi? Ee, gbãtɔ nye be ne tsia dzaa, míekpɔa fu le mɔ ya dzi. Ne tsia dza, míekpɔa fu le mɔ ya dzi. Ta reshape nɔ va wɔ, gɔtɔ va ɖa, mede ŋu ayi ɖe other side o, ɖeko woɖi ŋu kɔ kɔ yi. emɔ ŋutɔ hã, anyigba va kɔ wu emɔ. Ta ne tsia dza, eɖea fu na mí aleke gbegbe be menye nu vi o. Ee, ne tsia dza, míetee ŋu zɔna mɔ. Eŋuwo hã ɖeko nɔ ɖiɖim le emɔ dzi. Eŋuwo nɔ ɖiɖim le emɔ dzi, yi ke enyena fuɖeɖe. Fuɖeɖe ŋutɔ na mí. Akpe be nèɖo dze nam. Ɛ, ɛ, uncle, ɛ, meɖe ku nanam wò ŋkɔ. Ŋkɔ nye nye Godwin Emmanuel Gbekle. Efo Godwin Emmanuel Gbekle. Medzi be nàɖe egɔme nam. Wò hã dɔka edɔ kae nɔ wɔna? Leke mɔe akɔ ɖena fu na wò abe edumevi nene? Abe dumevi enea, nya mezãna emɔ ya zi geɖe henya nye dɔwɔnawo. Meyina ɖe Nyako yina ɖe aƒiƒe. Medɔ wɔm kpakple Loan Service le Eho Global Impact. So ne abe ekpɔ mɔ ya ɖe, hafi matso abɔlɔve ŋɔlɔƒi ayi ava xo ga le Nyako alo ayi aƒiƒe ava wɔ mobile money akɔ yi ne mía tɔwo yiwo le egbeta ena, esesẽna nam especially be nenye be etsi dza koa emɔ katã trɔ zɔ ʋe ɖe ɖe wò engine gbegblẽ ge, wò moto ya kura ne kɔ kura nuɖesiaɖe gbegblẽ ge wò moto everyday ele be alo gbesiagbe la ele be nànɔ spare part ƒlem anɔ wò mɔ alo ʋu yike zãmee nèle ŋu emɔ katã menyo kura hã o. Nye dadawo, nye fofowo oh ne kpɔ nuvevi yike wɔm wole mɔ ya dzia menye gbɔgblɔ o. Nye ŋutɔ ese ʋeʋẽm aleke gbegbe! Eye ke ne be amewo ŋu vevi wɔ amewo ɖe, leke ŋu nàbe nàtia kome nam a? Abe ma kome na wò enea? Nenye be nye ko moto abe wò ɖeka, eye mototɔ menye ame yi ke yewo lãme sesẽm haɖe o. Ne yewo lãme ka sesẽ ne mieɖo teƒe aɖe ake agbɔsɔsɔ yi me ke le mɔ ya dzia, menye ke fem kura o. Ewɔe be ne nye be motokuviwo no va ɖo eke ma ma stiya ma te tse na control na na o afi control stiya enye na ŋsese na pa te ko kɔ na mo ba mewo nyaga ɖeɖiwo mia fofo mia dada nye ŋtɔ kura me dza nyi ɖe mɔ ya dzi ewu zi blave gake mawo ba me ŋveve ye wɔ be mi nye kpɔm ma ɖo fia wo le dɔyɔƒe ma ɖo wo le aƒe me evɔ wa woe de wo viwo school le college gawo. Akpe amewo le dɔyɔƒe amewo le aƒe me amewo le kɔdzia Enye kplɔ ge míayi ɖe wo gbɔ makpɔ ɖa be nu ka tututu gblɔm nèle hã. Katã woyi ge ke, mekplɔ ge ayi kekekekeke megatsi dzi kura hã o. Akpe mía agbagba dze ge mía age ɖe afisiafi ke gblɔm efo ya le yi ke nye Savings and Loan Company ya me wòdɔ wɔm le eye ko wòkpɔ bena ta mɔ ya dzia eye yezãna ɣeshiaɣi hafi ye wòkɔ wɔna yeƒe agbedɔ. E, le fuɖeɖe ma mea ye nye be emɔ menyo o. E, ƒe manyomanyo yi ke Government dze agbagba be yeawɔ reshaping ne mɔ gake reshaping ye wova wɔa, eva zu taɖoame na wo yi ke le nye nukpɔkpɔ ŋuti ŋua, emɔ va le to ye anyigba va kɔ yi ɖe dziƒo yi ke ne tsi dza hã erɔrɔ ge ɖe afia. Fia zu eke me ɖeɖe. Míagbagba dze ge gbe yi ke gbe tsi dza dza gea, míegbɔna dodo ge ɖe afia míakpɔ ale ke wo wofu akpe mee. Míege ɖe dua me le míatse la, ame yiwo ke dzi nu yawo dzɔ ɖoa, míakpɔ ɖa be leke wokɔ le hã.